Нәрсә әйтәсең килә? Туфанның үзенең бик матур урыны булды, тормышта да, сәхнәдә дә. Әгәр дә ул пьесалар язмаган булса, Без менә бер ир булып кайтып кермәгән булсак Мәскәүдән. Шул ук арада Марсель дә безгә килеп режиссер булмаса, без чыннан да бу хәтле үк дәрәҗәгә ирешә алмаган булыр идек. Театр да булмас иде. Театр да булмас иде. Чөнки без Туфан әсәрләрендә үстек. Туфанның иң матур пьесаларын сәхнәләштерде Марсель. Һәм Алар икесе дә театрны үстерүдә зур ярдәм иттеләр һәм артистларга гел эш булып торды. Бу бит бик кирәк. Менә хәзер спектакльләргә мин бик йөрергә яратмыйм, яшьләрне карарга.
Укучыларың бит. Укучыларым булсалар да. Моңа күрә яратмый да.
Юк, аннан түгел. Менә ни, тел мәсьәләсендә, әлбәттә, театрга ни кирәк, күрсәтмәләр кирәк, тыңлаучы да юк, бәлки җиткерүчесе дә юктыр. Мин укытып чыгарганда нормально чыгалар. Театрда эшли башлауга бара алмыйм, кайта алмыйм дип сөйләшә башлый. Тык-тык диләр.
Әйе. Тык-тык кына Дип әйтте.
режиссерлар. Әйе, Дип укытканда әйтте. бит бер үк әйберне гел кабатлыйсың, кабатлыйсың, Әйе, шуңа әйе. шомартасың. Шомартасың.
Бара алмыйм, кайта алмыйм. Алмыймга басым ясап булмый бит. Дип Алу әйтте. турында сүз бармый. Җырлый алмыйм диләр. Нитәм син җырлыйны алмыйсың бит. Син җырлый алмыйсың менә. Җырга басым яса. Шулай дип өйрәтеп чыгарасың. Күп тә үтми бозылалар. Әйткәлә, әйткәлә, боларга да әйткәлә.
Туфанның Туфан каршында мин әз генә ничек дип әйтим икән инде. Үзегез аңларсыз, мин нәрсә булганны сөйлим әле. Давай, давай, давай.
Безнең бит инде юбилей якынлашып килә. Сәхнә журналына без э, мәкаләләр язабыз. Шуннан э, миңа Земфира шалтырата һәм әйтә, менә сезнең белән Туфан абый сөйләшергә тели ди. Шуннан тавышы килә Туфанның. Флюра, син чепкинчеме, юкмы? Мин аптырап киттем. Мин әйтәм, Щепкинсчы дип исәпләсәгез, Щепкинчы инде мин вообще-то, әйтәм, бергә укыдык бит инде, дим. Шуннан соң менә Щепкинчы булсаң, мәкаләңдә тел турында яз. Проблемаларыбыз бик күп, мәктәпләр ябу турында яз, музейларны бетерү турында, китапханәләрне бетерү турында яз. Башка нәрсә, башка әйберләргә бик игътибар бирмә, синең биографияләрең безгә кирәкми. Менә син шундый ниләрне күтәр, проблемаларны күтәр дип. Алайса син эш күп икән әле анда.
Язды бит инде. Тукта.
Шуннан соң мин Туфанга әзрәк катырак җавап бирдем. Туфан әйтә, "Ә, син бит тел күркендә, тел күрке сүздә бит тик бик матур сайрап утырасың", ди. Мәйтәм, Туфан, беренчедән мәйтәм, тел күркен миңа язып бирәләр. Мин язганны гына укыйм бит. Андагы мәсьәләләр белән, андагы проблемалар белән мин килешәм, ләкин мин бит бер нәрсә дә эшли алмыйм. Бер нәрсә дә эшли алмыйм. Туфан, мәйтәм, тел турында сөйләгәндә, телнең бетүе турында сөйләгәндә, менә язучылар сез дидем әле мин аңар. Сез активрак булырга тиешсез. Без бит

фикергә килгән. Татар теле театрдан башлана бит. Бер әйбер сөйлим әле. Бәлки шуннан нәтиҗә ясарбыз. Туфаннан җибәрмәделәр. Ул Хәтерлисез микән, алар дүртәү иде дигән спектакль куйдыгыз. Шунда Туфан украинецны уйнады. Мин аның хатыны Маринаны уйнадым. Репетицияләр бара иде, шуннан Рифкат абый. Рифкат абый. Шуннан репетицияләрнең берсендә безне чыгармадылар сәхнәгә. Туфан үзе генә чыкты. Ә, миңа әйттеләр, ике җырчы булмый, төп героиняна не уйный, Роза Хайретдинова, Флера Хамитова, син җырламыйча гына чык, җырламыйча гына чык, Туфан, Туфан ипи генә күрсәт тә, юкка чык. Туфан төшендә аста ипи күрә. Мине инде, мин ипи белән Туфанга таба килә башлыйм да, ут белән мине сүндерәләр, Туфан уянып китә. Ә спектакль башлана иде. Или ахырда микән ул? Ни? Марш белән. Ахырда. Ахырда.
Оркестр.
Әйеме? Әйе. Сәхнәдә утыра оркестр һәм ишекләр ачылып китә иде нигә? Залга, сәхнә залына. Шуннан икешәр егет ни керәләр. Хәрбиләр. Хәрбиләр диңгездә исән калганнар. Менә шунда туфан бар иде, туфан керә иде. Туфан менә болай иттереп атлый иде. Менә болай иттереп атлый иде. Шуннан соң күпмедер вакыт үтте инде ул спектакльне озакта бара алмады ул. Аны политический әйбергә әйбер батмый да иде. Пьеса юк иде. Пьеса юк иде инде.
Шуннан, менә ничектер Шөйләзан абый обсуждение ясаганда, Туфанга болай ди. Син ди, менә ди, солдат булып татмый белмисең ди. Ничек артист булырга җыенасың син? А үзе алды бит принимать итте. Алды, беләм, беләм. Ничек артист булырга җыенасың инде ди. Нур әйбәт рольләрем бар ди, санады бөтен рольләрен. Каласыңмы, эшлисеңме? Артист булырга теләгең зурмы? диде. Менә эшләрсәң, солдат та булырсың, дөрес тә атларсың, фәлән төгән, диде Ширезин абый. Шуннан соң Туфан әйтте. Мин уйнаган рольләремнән канәгать, миңа шул җитте, абый. Абый диде ул, Ширезин абый димәде. Мин бит укуым да, монда килүем дә артист булыр өчен түгел, мин язучы булырга телим, диде. Менә ничек карыйсыз? Менә бу факт.
Менә димәк, аның каядыр йөрәгендә язучылык өстенлеге. Ну, инде ул бит укыганда ук бер пәрдәлекләр язып төшереп бит ул үзе киттең. Булуы булган да, но киткәннән соң ул бик обижать итеп җөрде. Шул хәтле күңеле Үзем гариза язып китәргә мәҗбүр иттегез.
Үзең киттең я. Фридадан китү аңа авыр булды, чөнки аңа бу менә кызыл яшәп кирәк иде. Уйнамый, уйнамый, анда булу, анда булган ул кирәк иде. Ә бәлки әле ул көткәндер ул бәлки. Развиваться итә иде, как драматург та лучшерак. Менә Фаҗилизә Кишери кебек булды. Читтәштерергә теләделәр. Туфанның фикерен кычкырып әйтте театрда, халык алдында кычкырып әйттерде. Ә җитәкчеләргә ул әйбер ошамады. Менә мин аны инде знаю. Менә ул основной аның тормышына үзгәрешләргә керергә шушы мәҗбүр итте. Ул фикерле кеше, ул фикерен качырып кесәсенә салып тормый. Ул кычкырып әйтте.